א גוטן אוונט, מאנטאג כ ט אייר, ערב ראש חודש, א גרויסער טאג, כ'וויל היינט אוועק געבן די צייט פאר איין ענין וואס טוט וויי, און כ'וועל אפשר רעדן דווקא מיט א נאמען און מיט נעמען. בכדי די זאך אביסל קלאר מאכן און פארשטיין ווי ווייט מ'איז פארקראכן. איר וויסט דער גאנצער ענין פון שלום בית בכלל, ברידער, שוועסטער, איז א גרויסער ענין וואס מ'דארף תיקונים. איינע פון די גרויסע פראבלעמען ביי אונז איז דער חינוך פון יוגנט, ביי זיי קומט מען צו צו די סארט מחלוקת'ן. ס'דא פלעצער וואס זענען אזא ליבשאפט צווישן קינדער, מ'קען עס נישט פארשטעלן. טעלפאונירט דעם אנדערן, טוה און ליין אים פאר. געטרייע און דערמאנטע. עס איז דא פלעצער וואס מען פארגינט נישט יעדער דערמאנטע און מעג, ס'איז אויפן ערגסטן אופן. מען דארף חינוך אין דעם, אין דעם תחום, גלייבט מיר, אין זייער אסאך פלעצער דארף מען א, ס'וואלט געווען א גוטע זאך אויב מען וואלט אמאל געמאכט שיעורים נאר פאר די זאכן פון וואס זיי משפחה זאל לעבן, זאל לעבן, ברידער און שוועסטער וויסן, און ריכטיגער געזאגט, מען דארף שיעורים פאר די עלטערן, ווי אזוי מחנך זיין די קינדער אין א וועג ווי אזוי די קינדער זאלן ליב האבן אינעם אנדערן. ס'איז נישט א זאך וואס מען קען נישט, א זאך וואס מען קען נישט עגריען, איך זע נישט איבער וואס אזא ליבשאפט און אזא געטריישאפט איינער מיט'ן אנדערן אזוי פארבונדן און אונז זען פלעצער וואס השם ישמרינו. איך גיי דא יעצט אריבער צו רעבעס, ווייל איר ווייסט דאך אז ביי רעבעס איז אזוי, און ביי זיי קען מען קומען נאכער מיט טענות צו טאטעס צו צו עלטערן, פארוואס איז ביי דיר אנדערש? האהא, ביי'ן רעבן איז, מיר זעען ליידער אין די רעבישע שטיבער א חורבן, און ווי איך זוך א חורבן מען קען דורך גיין אויף די ליסט, איך טוה אין דעם אזויפיל יארן, מיט אזויפיל, מען קען גאנצע ספרים נאר שרייבן אויף די מחלוקת'ן, און ער וועט וויסן אויף וואס איז די מחלוקת, השם ישמרינו ויצילנו. פארוואס? וועט זאגן לכאו' געלד, רכוש, פאר פאר וועמען? פאר וועמען רעדט איר דא? און איך רעד שוין נישט פון ציבור זאכן, פארגעס פון ציבור, איך רעד פון פריוואט. איך וועל זיך היינט, איך וועל געבן א דוגמא פון א מחלוקת היינט, וואס דאס דארף זיין א מוסטער צום פארשטיין, איך זאג קלאר, ס'איז דא נאך אסאך אזעלכע, אבער איך נעם זיך היינט צו דעם ענין, פשוט ווייל ס'איז צייט, נאך היבש ביסל יארן, מען זאל פארשטיין אז ס'טאר אזוי נישט גיין. דו ווייסט ס'איז געווען א קרעטשנע, א קרעטשענעווער רבי, וואס איז אוועק, געלאזט דריי קינדער, צוויי זין און א טאכטער. איינער איז אין ירושלים און ער רופט זיך אלעק קעשענעווסיקער רופט ער זיך, און איינער איז די טאכטער זי איז א רעבעצין אין ביאלע, דארטן גייט אן מחלוקת אויפן ערגסטן אופן, יארן, מען האט פרובירט אלעס צו טון, שוין ס'איז שוין דורגעגאנגען יארן, מען האט שוין געמיינט אז אט אט אט אט אט, און יעדער מאל ווען מען מיינט אז אט די מחלוקת די מחלוקת ענדיגט זיך, א פרישע מעשה. פארשטייט זיך דער באשולדיגט דעם און דער באשולדיגט דעם און דער האט טענות אויף דעם און דער האט טענות אויף דעם, אלע האבן טענות. אבער איך וויל אייך פרעגן א פראגע, וואס איז דער פשט הרמב ם? א רבי דער פשט אז זאל האבן טענות אויפן אנדערן, וואס ס'קומט צו זיך באווייזן א מוסטער אז ער איז העכער, אז אויף אים דארף מען קוקן און פון אים דארף מען לערנען, דאס איז גארנישט. די ביאלע רעבעצן, יא ריכטיג זי זי פאדערט איר געלט, ס'איז געווען א הסכם, זי האט שוין מוותר געווען אויף אן א שיר זאכן, זי האט געענדיגט מיט א סומע געלט וואס האט געהייסן אז דאס גיבט מען איר און מיט דעם איז געענדיגט. אבער יעדע מאל איז דאך א נייע תירוץ פארוואס נישט צו געבן און פארוואס אזוי און פארוואס אזוי. פרעג איך אייך, קענען מיר לעבן מיט דעם? איך זאג נאכאמאל, איך מיש זיך נישט אין פריוואטע פעמיליס, איך האב קיינמאל נישט געזען אז איך האב גערעדט וועגן מענטשן פריוואט, מענטשן וואס טוען פריוואט איז צווישן זיי און גאט, ס'נישט מיין געשעפט, אפילו ווען א מענטש זינדיגט און איך ווייס וואס זיי האבן אפגעטון קודם פארוואס ער טשענט ביי מיר אויב ער איז נישט קדוש ציבור אדער ער איז א סכנה פארן ציבור, ס'איז דא דא אפאר הגדרות וואס מ'דארף וויסן, א מענטש איז א סכנה פארן ציבור, למשל ער מאלעסטעט ער טוט אזעלכע זאכן וואס וואס מ'דארף אכטונג געבן, דאס איז איין זאך, און אויכעט אויב ס'איז א ציבור ענין אוואו מ'קען דא מ'דארף אכטונג געבן יא אבער. אזוי רעבעס איז נישט פראוואט אין מאמענט וואס עימיצער ווערט א רעבע איז ער מער נישט קיין פראוואטער מענטש און ער קען נישט זאגן מיש זיך נישט אין מיינע פראוואטע געשעפטן נאו דו ווילסט נעם אראפ דעם טיטל רעבע אויב דו ווילסט זיין א רעבע שאט דו ביסט דער מוסטער יא דארפסטו זיך פירן ווי מען דארף זיך פירן. איך רעד מיט א צובראכענע הארץ, ווייל איך האב געמיינט, איר זעט, איך וועל אייך זאגן, איך בין שוין אין דעם ענין א א מער פון א יאר, און מען מוטשעט מיר און מען מוטשעט מיר די גאנצע צייט, טו, טו עפעס, טו עפעס, טו עפעס, גיי ארויס, כ'האב אמאל געשריבן, צוויי מאל געשריבן, כ'האב אלעמאל אראפגענומען, אבי זאל ווערן שלום. און ווייטער, מען האט שוין געמיינט אז ביי דעם יארצייט וועט שוין זיין שלום, ס'האט שוין אזוי געהייסן, און וואס איז געווארן צום סוף? ווידער א תירץ פארוואס נישט צו געבן די געלט, און איך זאג קלאר, זאל דער קרעטשניפער אין ירושלים זאגן וואס ער זאל זאגן, ער איז נישט גערעכט פאר איין סיבה ווייל ער איז א רבי. דו ווילסט די טענות, האב די טענות, גיב אראפ דעם טיטל רבי, זיי יא א פריוואטער מענטש, טו וואס דו ווילסט, אבער אין מאמענט וואס דו ביסט א רבי, איז דא צוויי זאכן, ראשית כל דארפסטו ווייזן פאר דער וועלט אז מען לעבט בשלום, אפילו זאל דאס קאסטן אפאר דאלער, יא, וועגן דעם ביסטו א רבי, זאל קאסטן אפאר דאלער. יא, איז ווייניגער א פאטאפ. און דא איז א מוסטער פאר די וועלט, אז א רבי לייפט ווי א רבי, פירט זיך ווי א רבי, און טוט וואס א רבי דארף טון, און ער איז דער וואס וויל דעם שלום, אזוי דארף עס זיין, נישט פארקערט אזויפיל עסקנים. און אזוי ווי בני משפחה און אנדערע האבן פרובירט זיך מישן און מאכן דארטן שלום און עס איז ליידער נישט געענדיגט. איך ווענד די זאך דא, עס איז שוין צייט ענדיגן מיט די סארט מחלוקת און געענדיגן מיט די תירוצים, געגאנגען און געענדיגט און אפגעשניטן און טוט א טובה מיט דעם פאר זיך און פארן כלל ישראל. א גוטן אוונט.